April ni sawmhnih pasarih sanghnih sawmhnih pahnih ni laini a ni e. Thlirtu leh ngaithlatu zawng zawng te inzawvai in chibai vek u le. North Korea dictator Kim Jong Un chuan an ram sipai parade thawh tan nia nei ah thu a sawi a. North Korea in nuclear programme a kalpui mek chu chak zawk a hmalakna kalpui a ni zel dawn tih a puang dem dem mai. He military parade North Korea Armed Forces Founding Anniversary ah hian an ram ralthuam thar ber ber thlengin pho chhuah a ni a, hun danga an la tih ngai loh leh ralthuam an la pho chhuah ngai loh Intercontinental Ballistic Missile thlengin tun tumah hian an pho chhuak a ni. North Korea hian kumin March thla khan an ralthuam chher thar hlauhawm tak ni bawk Intercontinental Ballistic Missile chu hlawhtling takin test an nei a nih kha, He ralthum North Korea-in a han test zet hi chu khawvel a nghawr chhuak rang hle a, ram hrang hrang thin pawh a thipu nasa leh a, demna awka pawh ram hrang hrangin an chhak chhuak zui nasa hle a ni. United States chuan North Korea hi Intercontinental Ballistic Missile a test hnu khan kawng hrang hrangin sanctionna a lek kawh zui nghal a ni kha. He ralthuam Interconentinental Ballistic Missile North Korea-in hlawhtling taka a enchin hian United States ram khawilai pawh a kap ha vek ta tihna a ni a, US chu minute rei lo teh a, nasa takin he ralthuam hmang hian chhiatna rap thlak tak North Korea hian a thlen thei tir ta niin a lang. He North Korea Armed Force Founding Anniversary ah hian submarine launched ballistic missile hmanga hypersonic missile kah chhuah theihna pawh pho chhuah a ni bawk. North Korea leader Kim Jong Un hian khawvelin nasa taka ralthuam lama hma a lakna soiselin demna chhak chhuak mahse, Heng damna leh sawisena te hi a beng a rawnga a khung duh der lo a. Kim Jong Un chuan an ram ve hnimna tur atan leh an ram inchakna a nei zel theihna turin nuclear program chu nasa zawk leh chak zawkin a kalpui dawn tih an puang thar leh ta hmiah hmiah mai a ni. Chu chang a ni lo a, North Korea President Kim chuan a nuclear sipaite chu eng hunah pawh an hma a chet tlakna tur awm ah che turin an in peih reng tih Military Parade ah hian a puang tih Official Korean Central News Agency chuan a tarlang a ni. North Korea state media chuan he Military Parade buatsaih hi a ti chhuak a, an ralthuam chhuan tawlol an pho chhuah te zingah hian Tank, Artillery, Hwasong seventeen missile leh an ram sipaite tih lan a ni bawk. North Korea hian kumin kumtir lam atang khan ral thum enchinna a kalpui nasa hle a. Hypersonic, Short Range leh Intermediate Range bakah Long Range Ballistic Missile a siam thar te a test tawh a, heng te hi hlawhtling takin a kalpui vek bawk. A ral thum Hwasong fourteen an tih chuan kilometre sang riat a hla a kap hak a, hei mai ni lovin kilometre sing khat thleng a kap thei nia sawi a ni. United States khawpui lian New York thlengin a kap thei dawn tihna a ni chu. North Korea hian Hwasong fifteen a nei bawk a, hei hian kilometre sing khat sang tum a hla a kap phak nia sawi a ni bawk. Khawvel ralmuana leh remna hi a derthawng chho tawh hle niin khawvel mithiamte chuan an sawi a, ralmuana leh remna tichhiah a. Ralthuam hlauh awm hmanna a thlen mai hlauh thawhna lian tak awm karah North Korea chu khawvel ti ral muang lotu ram zingah tel mek a. A bik takin American mipuite chuan an venthawn leh thaw dep depa siamtu chu an kawh rawn ber pawh North Korea hi a ni mek bawk a ni. Afghanistan-a rorel mek Taliban sorkar chuan video sharing application TikTok leh mobile game lar tak player Unknown Battleground, pubg, chu Afghanistan thalaite kawng dik loh a hruai pengtu a puiin an ram chhungah hman an khap. Ni kum August thla atanga thuneihna an chan atang khan Taliban te hian music, movie leh television show tih chhuah lo khap tawh bawk a. Thu chhuah an siamah Taliban cabinet chuan heng application te i thangtarte hruai pengtute in Telecom Ministry chuan khar turin thu pek an ti chhuak tih ANI report chuan a tal ang. Television channel ah chanchin thar leh sakhaw programme bak an chhuah lo na chungin Cabinet chuan Ministry hnenah Television channel ah pawi khawihna leh rilru hruai kawi thei thil lam chhuah lo turin thu pek a siam. Afghan mipui zinga ninety four percent chuan nikum August thla atanga Taliban ten thuneihna an chanhnuah An dinhmun chu a chhe tawhin an tuar nasa hle tih an sawi i, hei hi Galur Sarvai chuan a tarlang a ni. Afghanistan ram pumah hian mi Maktaduai sawmthum pakua an awm a, an zinga Maktaduai kua vel chauh hi internet hmang thei an ni. China khawpui Beijing ah chuan nimin atang khan khawpui a cheng mi Maktaduai thum point panga chuang te chu Omicron variant vanga hripui Kai pung chho mek karah Covid nineteen test ṭunpui nei tur a ni. Beijing sorkar chuan mi mak duai thung vel chenna Chawan District thuneitute hnenah nimin aṭanga ṭanin Mass Nucleic Acid Testing ṭum thum nei turin a hriattir a. Khawpuia hri kai thar zingah Chawang District hi an tam zualna hmun a ni. Pathianni khan Beijingah hri kai thar mi sawmpali zinga sawm pakhat chu Chawang District a mite a ni. District hnathawk leh cheng te chu a hran in test neihpui an ni dawn a, thaw tan ni, ni lai ni leh zirtihawp ni ah te test neih a ni dawn tih Chawang Disease Prevention and Control Leading Team chuan Pathian ni khan an sawi. Pathian ni khan Chinese Mainland ah hrikai thar mi sing hnih zia sawmkuah an awm belh a. An zinga tam zawk te chu natna lang chhuak lo an nia, mi Maktaduai sawmhnih paruk chuang chena Shanghai khawpuiah chuan positive case mi sanghnih zali sawmsarih pahnih leh hrikai natna lang chhuak lo Singkha sangruk zakua sawmriat pathum an awm bawk. Pathian nikhan hripui vanga thi mi sawmnga pakhat awmin nikhatah hri vanga thi an tam ber ṭum a nia, thihpui tawh zawng zawng hi mi zasawmthum pariat an ni. India Prime Minister Narendra Modi leh European Commission President Ursula von der Leyen te chuan Nimina an inkhawmnaah technology leh security lama thawhdunna turin EU leh India Trade and Technology Council din an remti. European Commission President hi ni hnih cham turin India a rawn thleng a ni. Nimin khan Prime Minister Modi nen inkawmin EU leh India in thawh duna nghet leh zual zawk a neih theih dan tur te an sawi dun a. EU chuan Trade and Technology Council chu India in a thawhpui ram a siam puina hmasa ber tur leh EU pawhin US zawtah ram dang a siam puina hmasa ber tur a nih thu a tal ang. EU leh India Council chu an thawh dunna ti nghet tu tur EU leh India ram mipui te pawhin an hlawk pui tur a ni, a ti. Prime Minister Modi nen an inkawm hma hian EU Chief hian External Affairs Minister S. Jaishankar hmuhin Ukraine ram induna thleng mek leh a nghawng neih dan te an sawi dun bawk. Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, khawvela ram hrang hrang sipaite sum hmun dan zirchiangtu chuan nimina report a tichhuah Kum sangni sawmni pakhat chunga sipai tana sum hmang tam ram pathum zinga India a tel thu a ta lang. Sibri thuchhuah chuan kum sangni sawmni pakhat chhung khan khawvel puma sipai tana sum hman zat hi a hma aiin zero point seven percent in a pung tih US dollar tu leh ding awn sanghnih za sawm pathum a tling tih a sawi. Sipai te tana sum hmang tam zual ramda chu US, China, India, UK leh Russia niin Heng ram panga ten an sipai te tana sum an sen hi khawvel puma sipai tana sum hman atanga sixty two per cent a tling phah a ni. Kum Sanghnih sawmhnih pakhat chhunga India in sipai tana a sum hman hi two thousand twenty aiin zero point nine per cent in a tam a, kum Sanghnih sawm pahniha a sen aiin zah a sawm thum pathum zetin a pung tawh a ni. Sipai te tana a sum sen hi GDP atanga tehin two point seven per cent a kai phah a, khawvel pum insipai tana an sumsen hi GDP atangin two point two per cent a ni bawk. Heti lai hian sipai tana sumseng hnem ber US chuan kum sanghnih sawmhnih pakhat chungin US dollar tluk leh ding awn zariat pakhat a hmang a, kum sanghnih sawmhnih aiin a sum hman hi one point four per cent in a tlem zawk thung. China chuan Sangni sawmhnih pahniha US dollar tluk leh ding awn zahnih sawm kaw pathum hmangin Sangni sawmhnih aiin a sum hman hi four point seven per cent in a pung a. Kum sawmhnih pasarih chhung chu China insipai tana a sum hman hi a la pung chho zel a ni. Sibri report chuan kum Sangni sawm pasarih atanga hnikhat chhunga India in ral thuam a hralchhuah zinga a zat ve vel chu Myanmar-ah thawn a ni tih ta lang bawk a. India hi kunga chhung chu Myanmar rama ralthuam supply tulian pathum na a ni phak a ni. He mi hun chhung vek hian ralthuam a thawn chhuah zinga za a sawmhnih panga chu Sri Lanka leh eleven per cent chu Armenia ramah thawn a ni a. Sanghnih sawm pasarih atanga sawmhnih pakhat chhung hian India leh Saudi Arabia chu ram dang atanga ralthuam la lut tam ber niin Sipri chuan a tarlang bawk.

Minister Ali Sabri chuan IMF nena inbiakna hian hun a la duh deuh dawn a, hetih karah hian World Bank lam chuan lo puih hi an rem ti tih a sawi. Sri Lanka thenawm, India pawhin fel leina atan US dollar mak ta duai zanga pek a rem ti a, hei bakah US dollar tu leh ding rawn khat Puk vel tura inbiakna pawh neipui mek a nih thu Sabri chuan a sawi bawk. China, Japan leh Asian Development Bank pawh pui tura ngen mek an nih thu Sabri chuan a sawi lang bawk a ni. Sum lama tla chhe mek Sri Lanka hian ram dang lakah leiba a neih US dollar tluk leh ding awn sawmhnih panga zinga US dollar Tlu leh ding awn sarei hi kumina an pek ngai a nia. Mahse, MPF nena inbiakna an neih mek avangin foreign loan an rawlhna tur te hi tihkhawtlai a ni rih tih sorkar chuan a sawi. Hetih lai hian foreign exchange lamah indaih lohna nasa tak a nei mek a, ram dang atanga bungrua lak luhna tur pawh a nei tawh lo a ni. Nitin khawsakna atan mamawh ei tur cooking gas fel leh damdawi te chu ram chhungah indaih lohna nasa tak a nei a, lei tur pawhin darkar rei tak intlar a ngai a ni. Fel man chu tum engemaw zat tih san a ni tawh a, bungraw hrang hrang man leh zin vei vahna man te chu a to vek tawh bawk a ni. An ram insum lama harsatna lian tak tawkah Mipuite mamawh hrang hrangte indaihlohna leh thil man sang zelah mipuite chuan President Gotabaya Rajapaksa chu mawhphur tuapuiin hun engemaw chen atang tawh khan bang tura phutin nawrh an huaihawt tawh a ni. Argentina khawpui Buenos Aires-ah kar liam ta inri ni khan lo neituten President Alberto Fernandez lakah lungawi lohna an lantir. Eitur man khuahkhirhna tura President Fernandez Policy siam chu Agriculture sector lamin an sawisel nasa hle a ni. Argentina hi khawvela eitur thawn chhuak tam ber zinga mi niin he sector hi an ram economy innghahna pawimawh tak a ni pha. Lung awi lohna lantirtute hian Casa Rosada-a President chena lam panin Argentinian flag pei chu instructor-in kawng an zawh a ni. Buenos Aires-ah hian lo neitute an lungawi lohna hi an lantir khat leh a, a tlangpuiin thingtlang lamah an huaihaw thin. Fernandez hian buh lam chi sa lamah kuakhiahna te siamin ram chhungah supply tam tak a awm theihna atan sa lam thawn chhuah turah bituk chin a siam a ni. Kawng zawhtute hian chhiah tihniam tura sorkar an phutna thuziak te an keng a, chhiah tihniam tura an ngenna chu punkhawmna hian chhiar chhuakin a hnuah media hnenah an hlan. Ngenna ho te kan nei. Binriaktu hrui hrual man pek zel kan tum tawh lo a ni tiin lehkhaah hian an ziak. He punkhawmna hi Paul Bila huaihawt a nih loh thu an sawi bawk. President hlui Conservative mi Maurisia Macri hunlai atang khan chiah hi an ti sang tan tawh a, Leftist lam mah Fernandez-a'n thuneihna a chahnuah pawh a la sang chhunzawm zel a, bu leh vaimim thawnchhuah atanga chhiah an lak thin chu twelve percent-in tihsan a ni a. Soyabean, chhakpu leh cooking oil a chhia lak chu za sawmthum pathumin tihsan a ni a. Argentina hian kum tam tak chung chu thil man sang chak lutuk huahkhirh tumin an lo bei tawh a, kum sang hnih sawmhnih pakhat khan thil man chu za sawmnga velah a chhang chho hman tawh a ni. Ola electric chuan electric two wheeler a siam chhuah zinga sang khat zali sawmli pakhat chu en fiah turin a la let dawn tih sawi. March ni sawmhnih paruk khan Pune-ah Ola electric scooter a kang a, hei vang hian company chuan he scooter ruala siamte chu a khawl te en fiah turin a la let leh vek dawn a ni. Thu chu a siamin Ola Electric chuan heng scooter te hi kan service engineer te chu ngun takin an endik leh dawn a, battery system leh thermal system zawng zawng en nawn leh vek a ni ang a ti. An battery system hi European standard ECE one three six leh Indian standard AIA one five six pawh a zawm vek tih an tarlang bawk a tunhnaiha ram chhungah electric two wheeler puak leh kang a awm leh thin avangin a siamtu lam pawhin en rawn turin an la let lehhlawm a ni okinawa auto tech chuan unit sang thum chuang leh peer ev pawhin unit sang hnih vel en rawn turin an la let tawh bawk a ni ola electric two wheeler siam chhuah sangkhat zali sawmli pakhat hi-- Puneah an la let leh dawn a ni. Awle, viewer te hnena ngenna kan han zep ve leng e. Kan channel min la subscribe sak lo. Viewer te zingah khan in awm chuan min lo subscribe sak vek. Turin kan han ngenin kan han sawm che va. Tin, kan video upload thar te in lo dawnah in lo hmuh zel theih nan notification bell kha in hmet ang a. Aw lah in dah dawn nia.